Salam dostlar! Biziň YouTube kanalymyza hoş geldiňiz! Häzirki wagtda YouTubda türkmen dilinde wideolaryň we kontentleriň az bolandygy sebäpli biz Tolkun atly kanaly açmagy özümize makul bildik. Biziň ilkinji wideomyzyň ady Salam YouTube. YouTube bu wideo paýlaşym web sahypasydyr. Bu web sahypasyna ulanyjylar wideo ýükläp, görüp hem paýlaşyp bilýärler. Häzirki wagtda YouTube-yň merkezi binasy ABŞ-nyň Kaliforniýa ştadynyň San-Bruno şäherinde ýerleşýär. YouTube platformasy iki müň bäşinji ýylyň on bäşinji fewralynda PayPal-yň öňki üç işgäri tarapyndan esaslandyrylýar. Bular Stiw Çen, Çad Horli we Jared Karim. Emma iki müň altynjy ýylyň noýabrynda Google YouTube platformasyny bir milliard alty ýüz elli million dollara satyn alýar. Bu günümizde Google-dan soňky iň köp ulanylýan web sahypasydyr. YouTube-a her minutda bäş ýüz sagatdan gowrak wideo ýüklenýär. Bu iki müň on dokuzynjy ýylda YouTube-yň gazanan puly on bäş milliard amerikan dollaryna barabar bolşy ýaly, häzirki wagtda YouTube-yň bahasy bir ýüz altmyş milliard amerikan dollaryna barabardyr. YouTube-yň ilkinji merkezi binasy San Mateo şäherindäki ýapon restoranynyň üstünde ýerleşýärdi. Ilkinji YouTube wideosy on sekiz sekuntdan ybarat bolup, bu YouTube esaslandyryjylaryň biri Jawid Karim tarapyndan San-Diego haýwanat bagynda wideo şekilli ýazga geçirildi we paýlaşyldy. Bu wideo häzir hem YouTube-da dur, eger görmek isleýänler üçin linkini aşakda hökman goýarys. Iki müň on bäşinji ýylyň fewral aýynda YouTube saýda girýän çagalar üçin aýratyn täze bir programma hödürledi. YouTube Kids diýip atlandyrylýan bu programma maşgalalary sagalygyň sagat wagtyny çäklendirmek we seredilýän mazmuny kesgitlemek ýaly aýratynlyklary hödürleýär. Häzirki wagtda YouTube-da müňlerçe, ýüz müňlerçe kanal bar we millionlarça, belki-de milliardlarça wideo bar. Şol wideolardan iň meşhurlary barada aýtsam, iň köp prosmotry bolan, edil şol bir wagtyň özünde iň köp laýky bolan wideo Despasito klibidir. Belki bilmeýänler soňra bu wideo Ginnesiň rekordlar kitabyna ýedi gezek girdi. Bu platformada iň köp agzasy bolan bäş kanal agzalyk geçsek, olardan birinjisi T-Series. Ýagny bu hindi kinolarynyň we klipleriniň treýlerlerini paýlaşýan kanal. Bu kanalyň bir ýüz otuz üç million agzasy bar. Ikinji ýerde dünýä belli sylanýan ýutuber PewDiePie, ýagny bir ýüz üç million agzasy bar. Üçünji ýerde bolsa Cocomelon Nursery Rhymes kanaly, ýagny ýetmiş bäş million dokuz ýüz müň agzasy bar. Dördünji ýerde Set India kanaly, ýagny altmyş ýedi million dört ýüz müň agzasy bar. Bäşinji ýerde Five Minute Crafts kanaly, ýagny altmyş bäş million iki ýüz müň agzasy bar. Youtubda iň köp laýk alan wideo häli hem belläp geçişimiz ýaly Despasito klibidir, ýagny munuň otuz alty million laýky bar. Iň köp dislaýkalan wideo barada aýtsam, ýagny bu wideo YouTube Rewind iki müň on sekiz diýip atlandyrylýar. Bu wideo YouTubyň öz resmi kanaly tarapyllan düşürilip ýüklenen. Bu wideonyň iň köp dislaýk almagynyň sebäbi dünýä meşhur bloger PewDiePie-iň ýok bolmagy, ikinjisi bolsa Fortnite oýny barada düşürilmegi, dogrusy many ýok. Bu wideoda dünýä belli aktýor Will Smithiň bolmagy hem bu wideonyň bunça dislaýk almagynyň öňüni alyp bilmedi. Bu wideonyň jemi on ýedi million dislaýky bar. Soňky iki müň on dokuzynjy ýylyň YouTube Rewind wideosynyň hem sekiz milliondan owrak dislaýky bar. YouTube Rewind bu ýyl näçe dislaýk alar diýip pikir edýäňiz? Öz pikirleriňizi kommentariýada bellemegiňi ýatdan çykarmaň. Bu wideony halan bolsaň wideo laýk basmagy, öz pikirleriňizi kommentariýada ýazmagy we iň esasysy kanala agza bolmagy unutmaň. Indiki wideolarda görüşýänçä!